Jerita kitai ke sekali tu datai ari aya apai. Jerita tu diberi iya nama Sendera Tiga Sekaban Ngerau Dalam Langkau Irit ba Kem Batang. Jerita tu nyadi ba urung iya taun lapan puluhan ba siti Kem Batang ba pelilih menua Merudi, Miri. Ti amat kala nyadi ba tubuh aki ayu empu ti di Gerau senderok tiga iku sebakih nya ti udah parai. Sepengudah abih gawai, Banting lalu mupuak mulai kediri ngagai Kim Batang endua iya gawa ba pelilih menua Merudi, Miri. Sepengudah datai ba pasar Miri, Banting lalu betali paun ngagai bakih iya Labang ti diau ba pelilih menua Bakong. Labang tu siku ari bakih ti sama enggau Banting gawa ba Kim Batang pia mega sama diau ba langkau irit ti sama. Banting anti labang ba Jelatus Peris ba Kuala Beram enda ga bangat lama tudah banting tu nganti labang peda labang pen datai ga. Seduai pen bebeli ke barang pemakai baka sadin ngambi ke nakal agi ditaruh seduai. Pia mega seduai meli bulu babas ke suah datai ba langkau legi. Jam maya nya pukul lapan tiga puluh pagi Peris pen bekejang nuju Merudi. Sepengudah datai ba Merudik, tiga iku agi bakih banting tama Seperis, iya nya Juntan, Likung enggau Bajat. Tu chum sida sebuat beperening pangan diri. Bisi mai bekal seduai buat. Aku bisi mai ke kitai sebuat dua butu tuek chukup pelaba aku kena kitai lima begagai nepan entuka niki ari Lupun legi, pia ku Likung madahka bala bakih iya. Likung tu sigi orang pengirup empu. Nya meh kebuah iya suah nae dilicha banting laban ngai enda iya ke suah mabuk lebuh maya iya ke gawa. Kurang lebih tiga jam sekunda meleka ari Merudi, Spris ti depan sida lima pensangkai ke ba Kem Batang Mandu udah nganti sida lima ba Lupun mai sida sebuat niki ngagai langkau irit. Nyadi pengawa sida lima tu uchu, banting tu deriba lipan. Labang nyadi tukang tumbang, Juntan mega tukang tumbang, Bajat nyadi tukang kupas, Likung nyadi rumin sida sebuat iya. Sepengudah seperis angkai sida lima lalu ngelawa mandul ti benama Mandul Aking. Mandul lalu mai sida niki ke beluk endul sida iya gawa. Ba kem batang bisi beluk kediring empu chau. Orang ti gawa ba sebengkah-sebengkah beluk enda tau nebang kayu ngelui beluk diring empu. Banting enggau bala bakih iya gawa ba Beluk Lima nyadi sepemanjai pejalai ke nepan Tuka nuju Langkau Irit. Sida sebuat ngirup ai tuak ti dibai rumin sida iya Likung. Nama agi deh mabuk kediri meh tudah Likung nyau gali gegaring ba Entuka. Enti dianak raung amat Empalungka aku tunga arung nyin deh mati salai likung. Pia deh ko tudah labang nya enda liat ati meda bakih iya likung nya abih deh belum utai ah. Urung iya pukul empat lemai sida sebuat pen datai ga ba langkau irit. Sida sebuat pen belabuh ga ngintu pemakai likung ti mabuk tadi lalu dikatung sida sebuat gale enda jauh ari mua pintu langkau. enggai mai iya ke dalam langkau nangi ke mutah sengapa. Manuk tuai beli bajat ba pasar merudik tarik pen lalu disayat tudah tuai ga juntan enggau banting begiga ke bulu babas ba tisi langkau baka sida daun jabang enggau daun changkuk. Tembu mela pemakai sida sebuat pen berengkah ngintu diri likung ke agi melukuk mabuk enda enggau orang makai. Endang baka selama mega pengudah makai sida sebuat pen lalu ninduk kediri tumu sida sebuat dani pagi nya laban deka ngintu pemakai ke deka dibai gawa. Dua tungkus asi ba daun biru lalu disimpan ba uyut tembu semua sida lima pen lalu duduk ba mua langkau nganti mandul ke datai. Sida ke nganti mandua datai nya tadi, lama diri sida sebuat nganti nadai ga mandua nya datai. Enda lama udah nya mansa siti luri tanah kosong nadai mai utai lalu ngetu ba tisi langkau sida sebuat. Peda pansut mandua king ari luri nya tadi. Jai entuka ku Bakih, nepan ba luri tu kita lima, pia ku mandua king madah gagai sida sebuat Sida sebuat pun arai mayuh leman lalu niki ke bakit luri dalam bakit luri nya bisi mega orang ari beluk bukai. Ari pagi nya bisi memesi ujan lalu jalai pun dichau naka ulih tudah deriba luri tanah bejimat mai luri. Manduh king duduk dalam luri begulai enggau deriba. Sepagi nya Banting berasai enda nyamai ati tudah tuai benung luri nurun siti jalai ti Umbas iya pengerenyan, dia deh banting bisi ninga munyi burung ti nanda ke bisi utai enda manah deka nyadi. Ninga utai baka nya, banting peneberumban ngelawa mandu aking lalu nempap perabung luri antu. Nyadi luri antu tu uchuk, endang iya baka luri amat nya sebuti ke nadai pintu. Nama agi deh, mandu aking pen lalu malik ngagai banting. Enda tentu lantang aku aking manah kita sebuat nikah anang gawa sehari tu. Ari ga enda tentu manah jalai ga lichau enda pia ku Banting mai sida sebuat nikah pagi nya. Nyadi bala uchup peninga, leka jaku enda lantang tu dikena orang ngelaung nyebut nyemetak jai burung icha ke burung tadi nya enda bisa meh jarak. Tang meh mandu aki anggai mending ke jaku banting mai sida nikau pagi nya. Meda baka nya banting anggai ga mansal diau diri ja meh tudah tuai. Enda lama udah nya ari pen ujan naka pemangat nyau tutup pauh. Lebuh mansa siti tiku jalai ti emau bisi siti luri benung mai batang ngelajak nanjak bukit ari baruh. Luri sida banting ari atas nuju ke baruh. Benung luri dui ti nya sama niti tiku jalai ti mal. Enda me mukai luri batang nya tadi tak ngerincia makai jalai sepiak lalu ngelantak betemu mua enggau luri antu ti ditepan banting enggau bala bakih iya. Banting luput lalat pia mega labang. Tang bakih banting tiga iku parai ba endur penusah belantak nya tadi. Banting enggau labang baka anak balat. Parai meh bakih banting tiga iku, Bajat, Juntan enggau Likung. Kelo-kelo panjung tudah banting meda pendiau bala bakih iya ti udah nan seput garing-garing ba mua iya. Nadai daya meh tudah banting seduai labang. Tiga iku bakih seduai lelang midang di entudi ari tekala nya seduai semina beberap pangan diri ngenangka bakih seduai. Bala mandua ari Beluk bukai pen lalu datai ngesah penusah sida. Mandua Beluk sida Banting mega bebadi nyawa ba penusah nya. Banting seduai Labang lalu ditaban ke bala mandua ngagai sepital Merudik lalu ditan ke Lutur laban ti deka mansik tubuh seduai enggau silik. Bangkai kaban seduai tiga iku mega udah ditepu orang ba bilik bangkai. Katil Banting enggau Labang berimbai. Bisi nyamai mimit ga ti seduai meda mua pangan diri. Sepengudah temu makai lemai nya ba sepital, dia deh labang tu deka pansut ari wad laban ti. Deka nginsap belalai kenu ku anak ati. Nginsap dulu aku buat. Enda enggau aku deh. Din tua nginsap ba belakang jamban wad tu, pia ku labang mai banting nginsap. Alai meda buat, lembau endar ku tu angkat pedih punggung, pia ku banting nyaut bakih iya labang. Ninga munyi nya, Labang pan nadai mayuh jaku lalu begadai-gadai muka pintu wat lalu belanda ngelawa belakang jamban. Datai ba belakang jamban, nama agi deh beremban tudah tuai Labang nungkun api insap laban ti lama udah enda nginsap sekumbang seduai ti udah tama wat kenyau hari tengah hari tadi. Benung tudah Labang tukir-tukir nginsap, dia deh enda meh mukai iya asai ke bisi ninga orang munyi ke. Muka tudung butul ai bia enda jauh ari iya ti nginjam. Ada temama tudah tuai Labang lebuh iya malik nadai gia meda orang. Labang pen enda ga bangan ibuh endar iya engka salah dinga iya pia ku anak ati tudah tuai. Majak meh tudah Labang nginjam. Tang meh enda mukai-mukai tandan bau iya asai ke dikempuk orang. Malik ngenyit Labang tu tadi. Tang nadai gia meda orang. Enda berasai bulu kaki bulu jari tudah tuai bediri. Pia mega pala iya asai ke mesai sintung dara. Meda utai baka nya, Labang pan lalu nikau ke insap iya, iya deka belanda. Tang benung tudah tuai deka nguing belanda enda mukai-mukai iya bisi ninga munyi sada orang munyi tu. Buat. Nyadi bela uchu semua. Leka jaku buat tu tadi sebaka leka jaku enggau aki, unggal, akan, uchek baka nya iya tadi au. Ninga utai munyi nya ada belanda meh tudah labang lawa wat datai ba wat tudah labang pen niki ke katil lalu bebungkur apus tubuh ngena pua. Meda ulah bakih iya baka nya. Banting, semina tuchum le legup, iya nemu bakih iya labang udah dikeduan utai. Udah ke rebak tawas baru meh labang nusi ke banting nama utai ti udah nyadi ba iya malam nya tadi. Banting semina tuchum aja mending ke bakih iya becherita. Udah ngalih hari, banting seduai labang pen diasuh lutur ke pansu. Tembu beradu semua banting pen lalu betalipaun ngagai mandul laban Seduai deka niki ke langkau irit sida enda lama ngambi semalam dua. Laban seduai deka ngambi keresa ti beguna ba langkau nya sebedau mulai kediri empu ngagai menua. Enda bangah lama udah nya mandu pen datai mai seduai niki ngagai beluk alai banting enggau labang gawa. Datai ba langkau irit jam maya nya nyau udah silau laban Entukau mandua enda ulih laju laban ari ke ujan sereta jalai lichau. Sepengudah sangkai, Banting pen beguai ga nanggalka periuk asi pia mega labang bekechamuk sebelah tisi langkau begiga ke Bulu Babas. Duai semina besualka Sadin aja lemai nya laban ti enggai kiruh mela pemakai. Tang meh utai ke nyelai asi seduai iya enggai mansau-mansau. Anang ke ka mansau gesak pen enda. Meda utai baka nya Banting pen ada ngenung iya. Iya nemu sendera bala bakih iya tiga iku benung nundi seduai iya. Anang bangat tatau kita tiga. Anang rindu beduan kami duai buat tu. Enda kasih kita tiga meda kami duai buat lepi bedau makai pia ku Banting buchau kediri. Labang enda munyi aja semina bekerendut patung nunga tungku alai banting berapi. Enda lama banting udah munyi nya, keru semengat asik seduai iya. Asik seduai pen gesak baka selama mega nadai apa. Seduai pen lalu berengkah ngintu diri. Benung seduai makai enda mukai-mukai dinga bisi orang ngungkuk pintu. Keterubah iya belubah munyi tengkuk pintu tang meh lama agi balat agi munyi iya. Nyau kelama tu digusak orang pintu seduai iya. Nyau tu belengka pinggai tudah labang meda utai baka nya. Seduai iya nemu, nya ukai mensia laban nadai ayas api. Kitai mensia ni landik bejalai malam enda ba api. Neh uchau, labang sigat udah berengkah gegetak, banting pen baka nya. Utai ti ngeregau seduai udah kelalu balat. Banting pen angkat lalu ngenggam segenggam garam ada ditabak ke iya ngagai api tungku. Dinga deh betekesak aja munyi leka garam nya empa api. Nyadi, Banting enggau Labang ke makai nya tadi lalu enda mujur meh pengawa seduai malam nya. Rapal meh perut tang nyawa enggai agi makai laban ti udah dikeduan utai bangat ngeraya nya. Udah bebasuh pinggai semua, seduai pan ngalik kediri. Seduai enda berenau tang semina beperening pangan diri aja. Banting pelalu merening ngagai Kibung niang kaban iya tiga iko nya. Berasai sinu ati Banting ngenang ke ngenang ke bala bakih iya ti udah nadai. Banting pen lalu angkat ngutung Kibung niang bakih iya tiga iko lalu di simpan iya ba kantung barai. Udah nya Banting pen lalu ngalik ke lempu baru. Api lampu semina bisi ba senentang dapur. Nya alai pendiau dalam langkau nya ka bebuyak petang. Benung mata seduai ka lelap, dia dina mukai-mukai seduai bisi ensium utai bau lang. Bau lang darah mensia ngachuk idung seduai iya. Nyau ka engkual seduai laban bau nya. Banting enggau Labang enda munyi semina diau diri aja. Labang pen ngansik sesemak agi ga ngagai Banting. Berupai enda ga tudah tuai Benung takut. Banting pen sama mega bela takut. Benung seduai bekerehitung beseni sama diri, dia deh labang malik ngagai tunga peninduk niang bakih iya tiga iku nya. Dia deh labang lalu tengkering sereta luput. Nama kebuah labang nya tau luput? Laban kibung niang bakih iya tiga iku nya tadi udah digantung orang. Empai bangat lama Banting udah nyimpan kibung tiga iti nya dalam kantung barai, sapa ga ke ngantung kibung nya baru? Meda kaban iya Labang luput, Banting pe lalu bediri nunga kibung niang bakih iya tiga iku ti udah nadai pasang orang nya. Banting macha leka peransang dikena iya ngeringka semengat diri, tang meh bedau obih leka peransang tudah tuai Banting dia deh. Ba sukut teluk dinding bisi ayas tiga iku mensia benung bediri degi-degi nunga Banting. Taja lampu enda bangat terang, tang Banting ulih meda senayau orang nya lebuh Banting berati. Dia deh iya meda tiga iku mensia ti. Timpang pendiau, ni ke nadai bereng, nadai kaki, ni ke nadai pala, nyau betelisih baka ke deka tingkia dedegi. Indah baka pendiau bangkai niang bakih iya tiga iku ti udah nadai ba penusah belantak tiga hari ke udah. Tiga iku mensia nya dipeda banting tu chum ngagai iya. Utai dipeda banting lama agi kabur agi, lama agi kerabur agi ngejungka iya luput. Dini hari baru banting leda digerak baki haya labang. Dulu agi tudah labang leda ri luput. Tang lebuh seduai malik ngagai kibung agi niang bakih seduai iya tiga iku nya, ti digantung orang makdem alam, berasai alit ati seduai meda kibung nya nadai agi. Banting pen lalu beguai ngerebak ke kantung barai peda iya amat bisi ba dalam kantung barai nya ga kibung nya tadai. Seduai nadai mayuh jaku lalu engkira mai keresa ti beguna lalu pansut ari langkau irit nya. Banting udah nyau lalu nunu langkau irit nya. pagi nya mega. Berengkah ai mata banting seduai labang bekenangka pendiau bakih seduai tiga iku ti udah nadai. Banting lalu besampi dalam ati diri aja ngambi semengat bakih iya tiga iku nya menyana ba dunya sebayan. Mandua pen lalu datai seduai mupuk ngagai menua diri empu. Nya meh ke penudi banting seduai Labang betemu nyentuk ke sehari tu. Seduai enda kala betemu agi enggau pangan diri. Nyadi jerita kitai baka ke malam tu abis naka tu. Nyadi lalau pengidup ba jerita tu. Taja pen bekeni kati kitai bisi pengarap, anil sesekali melakangka adat penti pemali ake ini kitai menyo. Nya meh kebuah garam enda kala manih ari munyo. Pia mega penti enggau pemali turun ake ini meruan bisi nyentuk ke sari tu. Nyadi nya aja ari aku ini Manang Daraimon. Bye bye.